Lailatul Qadriin waan ijaan argamee mul'atu. Lailatul Qadrii maal ja'anii kadhatanii? Ubayy ibn Ka'ab itti kakate. Wa wallaahi alladhii laa ilaaha ghayruhu je. Rabbii haqaan gabbaramaa ta'e isaa malee kan biraa hin jiru je. Lailatul Qadriin halkan 27ti jette. Akka waan jiini takka wanni addaa takka mul'atee akka urjiin tun takka gartee gaffiiduu akka takka Jibriil qaamaan argamee malaa'ikaan argamtutti dirreetti bahee samii tana keessa waan osoo raftanii osoo maalaayaanii gootanii osoo musalsalaata muuvii adda addaa ilaaltanii osoo diraamaa ilaaltanii osoo gartee warra wal arrabsu ilaaltanii osoo warra wal hamatu waliin teessanii waan rabbiin hin jaalanne osoo daleedan

Laylatul Qadrii jechuun halkan ulfinaati. Halkan keessatti ya Rabbiin subhaanahu wa ta'aala yoo si qunname ibaadaa amata 83 fi baatii afuriitiin Rabbiin subhaanahu wa ta'aala wal qixxooytuun halkan tokko keessatti Rabbii subhaanahu wa ta'aala sii mindeessu du'a. Rabbiin subhaanahu wa ta'aala Qur'aana keessa maal ja'a? Laylatul Qadrii khayrun min alfi shahr.

namni halkan san sadaqatu namni halkan san guyyaa san keessatti halkan san keessatti rabbii leelisu qadri isa qunnamsise rabbiin subhaanahu wa ta'ala waan amata saddeettamii sadii fi baatii afur namni rabbii isaa gabbare namni rabbii isaa keessatti sadaqataa ture rabbiin halkan tokko keessatti waan walqixxaawu kanaaf jechuudha. halkan kana keessatti ayyuu Aisha ni gaafate yaa rasuula rabbii yoo halkan kun halkan leelatul qadri jechuu ani kajeele takkaa rabbiin na beeksise takkaa waan akka leelatul qadri jechuu milikkatni natti mul'ate shakke maaliin godhuu qaba jennaan rasuulli rabbii salawaatullaahi rabbi wasalaamu alayhi dhaggeeffadhaa bakka kana namni keenya yeroo leelatul qadrii halkan 23 halkan 25 halkan 27 halkan 21 halkan 29 akka waan jiini takka wanni addaa takka mul'atee Akka urjiin tun takkaa gattee gad fiidu, akka takkaa Jibriil qaamaan argamee malaa'ikaan argamtutti dirreetti bahee samii tana keessa waa lala. Bal akkasii miti dubbiin. Isiin tun halkan darajaati, halkan ulfinaati. Halkan murtiin wanni amata kana ramadaana kanarra amata dhuftu itti, itti gartee murtii Rabbii biraa taate malaa'ikatti gabaafamtu waa. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam ayyu Aishaatiin waan addaa godhin jenneen. Waan inni jeen Allahumma yaa Rabbi yoo Innaka Afuwwun, ati akkaan irra namaaf dabraadha. Tuhibbu, ni jaalatta, Al-Afwa, irra namaaf dabruu jaalattaatii. Fa'fu Anni, yaa Rabbi dhiifama naa godhi, yaa Rabbi naaf dhiisi, yaa Rabbi dilii tiyya taniin beekuus taniin wallaalaan dalagees irra naa dabri. Innaka Afuwwun jechuun yaa Rabbi ati irra gartee akkaan nama irraa nama dilii dabraati. Yaa Rabbi naa dhiisi jechuu gabaabatti. Kanaafu, Wanni Rasuulli sallallahu alaihi wasallam godhuu ture maali? Idaa dakhala ashra al-awaakhir yeroonii fi kurnan boodaa kurnan mahayyii guyyaan kudhan iidaaf hafe Rasuulli Rabbi sallallahu alaihi wasallam shadda miizarahu jette. Ayyoon Aishaa mudhii isaa jabeeffate jette. Marxoo isaa jabeesse jechuun Rasuulli Rabbi sallallahu alaihi wasallam waan biraa hunda lakkisee ibaadaadhaaf rabbii isatti dhihaatudhaaf rabbii isa akkaan gabbaruuf osoo rabbii biraa baatii guutuu baatii kurna kurna takkaffaa guutuu san osoo rabbii gabbaru amata guutuu osoo rabbii gabbaru kurnan boodaa kana irra akkaan rabbitti dhihaatee rabbi isaa gabbara irra akkaan rabbitti dhihaatee rabbi isaa kadhata rabbi isaa faarsa rabbi isaa guddisa halkan kana dhaabbataa bula ahyaa leeylahu jedhe

jechuun haadha manaa isaa hunda takkaa miti lamaa miti hunda isaaniituu hirriba irraa dammeessee maatii isaa hunda hirriba irraa dammeessee halkan kana gabbartii keessatti isaan kakaasa halkan kana rabbii kadhachuu keessatti isaan kakaasa halkan kana rabbii subhaanahu wa ta'ala araarama rabbii irra barbaadutti isaan kakaasa halkan kana akka hin rafne halkan kun osoo rafanii kheyriin halkan tun qabdu tun kheyrii yoo namni keessatti carraaqate amata saddeettamii sadii fi baatii afuritti qixxoytu tun cibaadaan isiidha Yaa obboleessoo tuni umrii nama takkaati. Yoo rabbi umrii si jiraachise tun hiree. Bal gariin keenya rasuulli sallallahu alaihi wasallam umriin ummata kiyyaa amata jaatamii fi torbaatam jidduudha jedhe. Bar inumaa tun umrii teetii oliihu umrii ummata Muhammadii oli. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala nabi Nuuh alaihi salaatu wasalaam amata dhibba sagalii fi shantam addunyaa tanarra jiraachise. Ibaadaa akkasii amata dheeraa daleynee harkatuudhaaf Rabbiin subhaanahu wa ta'ala

laafintii Rabbiiti subhaanahu wa ta'aalaa. Kanaafuu yaa ummata keenya halkan kana wanni sirra jiru yoo dandeesse kurnan boodaa yoo masgiinni banaa ta'e itikaaf seen yoo hin taan bakka jirtu halkan kana hin rafin halkan kana maalaayaan hin dabarsin halkan kana osoo nama hamattuu yoo dabarsite wallaahi khasaara guddaa halkan kana yoo dandeesse qarshii takka maan taane maa timira tokko nama fursiisuu hin taane maaliif bishaaniin nama gartee fursiisuu hin taane halkan kana keessatti guyyaa kurnan boodaa kana

Rabbii haqaan gabbaramaa ta'e isaa malee kan biraa hin jiru jee. Leeylatul Qadriin halkan 27ti jette kakate. Rasuulli Rabbii sallallahu alaihi wasallam Ubay ibn Ka'ab nuun je'ee jee halkan 27 keessatti dhaabbadhaa. Keessatti dhaabbinaan salaataa nuun je'ee jee gartee Ubay ibn Ka'ab. Hayyaa Ubay ibn Ka'ab halkan 27 kana Leeylatul Qadrii ta'uu maaliin beeytee jennaan maal jee Ubay ibn Ka'ab Halkan san bariisaa isii fajrii eega salanne halkan 27 halkan ganama isii bariisaa aduun bareedduun baatu aduun ifna na qabdu aduun akkaan mul'attu laa shu'aa'a lahaa ta gartee hin hagoogamin ta mul'attuu taate ta gartee waa takka yoo ak- namni tokko abbaan fedhe ol laale duumeessi isiin ukkaamsiin waa hurreen isiin ukkaamsiin aduun bareedduun aduun ifna na qabdu Aduun akkaan nama hin gubne iftuun akkasii keessatti bahuudhaa jee ganama san duba. Olamaan duba asirratti dhaabbatuudhaan dhuga Laylatul Qadrii kana keessatti mallattoo afur dubbatan. Yoo halkan san roobni jiraate faan mallattoo irraa hijaan. Halkan san hedduu qabbanaa'uu dhabuun mallattoo Laylatul Qadrii irraa hijaan. Halkan san akkaan aduu owwitu amiin akkaan halkan sun owwaa ta'uu dhabuun aduun halkan hin jirtu gaa'e. Halkan sun akkaan owwaa ta'uu dhabuun mallattoo irraa hijaan. Ammas hiya salaamuun halkan nagayaati. Halkan malaa'ikaan keessatti gad buutee dachii tana akkana guuttee xiixiit jatti kagartee nagaya rabbii buusuuf ka amrii murtii rabbii subhaanahu wa ta'ala waan amata kana keessatti namni argatu gaarirraa hamturraa dhabeenyarraa hiyyummarraa durummarraa fayyarraa dhukkubarraa baajat qabeenya waan amata kana keessatti argamu malaa'ikaan rabbii ka keessatti gabaasa harkattee akkasumatti nagee rabbiitiif illee guyyaa halkan san keessatti malaa'ikaan dachii tana keessa waliin geessuu jedhan jibriil ka keessatti gabbuu tanazzalu malaa'ikatu warruuha jibriil qopheessee dubbate rabbiin osoo malaa'ikaa biraa osoo dubbatu isallee keessaa qopheessee dubbate foohee maaliif ulfina isaatii fi darajaa isaatu guddaa halkan jibriil illee keessatti bu'u ijaanni garraa hin agarru mallattoo rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa halkan leelatu qadrirraa halkan sun halkan nagayaa ta'uu haga bariyutti jechuudha. Halkan hunda keessatti barbaada. Laakiin immoo halkan 27 akkaan keessatti barbaada. Akkaan keessatti qajeeli. Daawwattoota keenya osoo raftanii, osoo maalaayaanii gootanii, osoo musalsalaata muuvii adda addaa ilaaltanii, osoo diraamaa ilaaltanii, osoo gartee warra wal arrabsu ilaaltanii, osoo warra wal hamatu waliin teessanii waan rabbiin hin jaalanne osoo daleeydan halkanowwan kan sirran dabriin amata kana jiraattee ati amata dhufu jiraachuu kee rabbi ta'e rabbiitu beeka warra amata dabree waliin dhaabbanne waliin soomanne waliin furreetu qabrii jira gariin isaanii qabriin isaanii citaa taatee magariisa taatee jirti ummata keenya haga dandeessu daqiiqaan takka sakanni takka sin dabriin irraa fayyadami